U rajt wieħed, ġo nofs it-triq qed daw ħara, you know. Għetlu sister, ah, forsi noħroġu nejnuh, u għek, forsi għalek mejjet għalli jessa. Xini? U sa' kem wasalna jem, rajna tlieta. Għet, oh my god, man, baptism of fire di. Anyway, fast forward, xar u rajt ħafna, ħafna affarijiet. U għamilt xar emmek. Xar, ximxieċ ħames ġimat. X'kienet l-iktar ħaġa li impressjonatik? L-ewwel l-ewwel darba li kellek din l-esperjenza, x'kienu l-iktar fat li markawk? Naħseb l-iktar ħaġa li affettwatni il- in-nuqqas ta' valur tal-ħajja. Tant kemm huma ġew in acceptance li l-mowt, aħna l-mowt hi xi ħaġa għal-jom, matter of fact. Allora tmur titfen tifla, a five-year-old, from the most mundane

vittmi ta' ċirkostanza, għax jiena u int ġo m'għamilna xejn biex ġejna u u daw spiċċaw hemmhekk. You know, there's no karma in this. You know, aħna twilidna hawnhekk b'kull ċans u kull potenzjal li inti tista' twettaq ħajtek, you know, kif tiddeċidi twettaq ħajtek, u hemmhekk huma they're stuck with what you will, aħna niftħu vit u nistgħu noħorġu elf gallun ilma. Huma għal tlett iglalen ilma, ġeriken daqshekk, jimxu erba' mili 'l hemm u 'l hawn, tmien mili, u huma ġejjin lura b'xeba' piż fuq darhom. Dawk kienu affarijiet żgħar imma the big picture, one plus one. Ħassejt guilt ġifieri inti, x'ħassejt? I did, I did feel guilt on my behalf, min-naħa tiegħi, u wkoll komplessivament min-naħa tas-soċjetana. bis-soċjetà tagħna. Għax għandna nirreveraw li s-soċjetà tagħna mhm. hija qisha the holy grail. Fej, attwalment, jekk inti taqra, u Google, 10 seconds away, bħal dawn it-tfal, daw kienu rappreżentattivi ta' 380 miljun tifel u tifla madwar id-dinja li batu il-konsekwenzi ta' din istil ta' ħajja, sofferenza, niket, mart, mowt. U jiena għedt, Kif jista' jkun li dis-soċjetà li aħna tant proud, orgoljużi biha, lilhom tnaffarhom, titfagħhom by the wayside? I couldn't get my head round it. U insomma, t-tieni darba li mort l-Etjopja, Għall-isma l-lum, għax da su u l-lem zaqqim milkshake. Sitt kull-jum. It's terrible, you know? Għall-lum, easy. Għalli feħamur, għalli bulbul, għetlu. Whatever. Għalli tlet sijat bl-asfalt. il-bogħod, il-barra minn Addis. Bomba. Jinu intefa fuq għara, noqgħod nieħu ritratti u noqgħod kummedja, insomma, whatever. U wasalna għal-post, insomma, tajt ma' isqof fih pilastru dal-raġel. Insomma, bla bla, u da, ma' man of few words, dun ġoċa, ma' ta' jġi għal daw l-affarijiet, u rini għallu ħareġ mappa fija daqs it-tul ta' dnubit tiegħi. U għallu isma' what's the cost? U qallu 230,000, dak iż-żmien, 20 sena ilu kienu flejjes kbar. 230,000 xiex. Euro. Euro. 100,000 Maltin. U da, beda jimmolla dun. U kelli vuċi man ġorasi. Għalt li. Take it. U għekket l I'm taking it. Da l-ieħor ċarrat ħalqu l-isqof. Dun kien, you know, mhux dexa ġi, isu e- electrocuted kien. U ġi bidni laġen għalli ki tisma għalli naf li dejjem zammejt il-kelma zi għalli mar. You know, it's a different ball game, eh, ġej, jessa 230.000 u jekk inwedu għom, minna u minn hemm rridu jaslu għetlu għalli għandek pjan. Għetlu leta, mandi l-lebda idea, għanqod nibulxitja, you know,